Helo, enw fi yw Eisha May a chroeso. Heddi, dwi eisiau helpu chi i creu outfit blaen yn rhywbeth anhygoel, a gallwch wneud hwn gyda pethau sydd dych chi adref yn barod. Top tip fi yw accessorise. Mae gen i tri outfit blaen dwi'n mynd i troi mewn i rhywbeth llawer fwy gyffroes. Bant a ni! I ddechrau, dewisais trowsus a top plaen, mae'r trowsus yma yn llawer rhy fawr. Tip fi yw i cael belt. Mae'n rhoi look mom jeans neu paper bag a dwi'n rili hoffi fe. Nawr mae'r top yma yn llawer rhy baggy a sdim siap arno fe o gwbl, felly dwi'n mynd â bobl a dwi'n penderfynu clymu fe yn y cefn. Nawr gallwch chi clymu fe yn y blaen neu beth bynnag a wedyn dwi jyst yn tacio fe mewn a mae'n cael crop top look lovely arno fe. Yn barod dwi'n teimlo fel mae'r gwisg yma'n edrych yn llawer well. Dwi eisiau adio fwy felly dwi'n rowlio gweilod fy nhrwsus lan jyst i roi fwy o siap iddyn nhw eto. trio peidio cwympo wrth wneud hwn. Mae'r gwisg yma yn edrych fel rhywbeth byddwch chi'n gwisgo yn yr haf, felly byddwch chi jyst yn adio cot lovely, fluffy a scarf. Rhywbeth newydd dwi wedi darganfod yw bandanas. Dwi'n rili really hoffi sut maen nhw'n edrych wedi clymu ar ochr jeans. A dwi'n gysgo par o sgidiau gwyn i cyd-fynd gyda'r lliwiau. Nesa mae dyfu fi Chris Pink Prime. Na, dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond mae dyfu fi lot o Fisher Plaen dwi eisiau gwneud rhywbeth gyda. Felly, dwi'n gwneud leiryn, a mae dyfu'r lovely Paul Anega yma, a dwi'n droi e o dan i ddod â lliwiau newydd mewn i'r gwisg. Yna, dwi'n tygu fe mewn i fy trwsus er mwyn gweld y belt amazing funky yma. Gallwch chi wneud hyn gyda llawer o cysiau fel byddai'n dangos dych chi'n nes ymlaen a mae'n llawer fwy dwym i'r geia fyd. Dwi'n adio moclus er mwyn steilio fe lan tyma bach a neud i fi sefyll allan, yna dwi'n adio clustlyse hefyd. Dwi'n dweud wrthych chi, gemwaith yw ateb pob problem gwist sydd da chi. dwi'n lyfio'r gwisg yma, mae jyst mor funky a dwi'n penderfynu adio chain ar belt fi, rhywbeth dwi wedi darganfod yn ddiweddar. Dwi'n teimlo mae'n jyst yn adio rhywbeth extra i'r gwisg. Nesa mae dyfu Cris dwi'n caru wedi pario gyda trwsus llwyd bysau ddim fel arfer yn gwisgo dy rhain, ond fanto ni. Eto, dwi'n penderfynu wneud layers. Nawr falle dych chi'n methu weld ond ma' symbol fach pinc yn cyd-fynd gyda'r crys o dan a ma'n rili satisfying i weld. A nawr dwi jyst yn clymu'r top oherwydd ma'n llawer rhy hir i fi. Ond yna, dych chi'n gweld llawer gormod o'r trwsus, felly dwi'n adio'r belt oherwydd dwi'n teimlo bod yn angen rhywbeth. Yna, dwi eisiau gefn waith eto. Dyma un o'r Mopus's hoff fi ar y foment fel padlock. Dwi'n gwybod dwi angen rhywbeth i clymu pob dim felly dwi'n adio'r hat yma a dwi'n really teimlo bod hwn yn clymu'r gwisg at ei gilydd. Yn y diwedd dwi yn actually hoffi'r trwsus, ond fel arfer bysau'n rhoi jeans fi gyda'r look yma. Ymlaen â ni'r look ola, dwi'n cadw'r trwysus arno gyda jumper llwyd, dwi'n adio colur gwyn, a dwi'n adio mwclis chain eto. Ro'n i eich sleeves yn rhoi effaith mor syml a dwi'n adio chain i cwblhau'r gwisg. A dyna ni, diolch am gwylio a dwi'n gobeithio nes i helpu chi i meddwl am syniadau newydd i sut i wneud eich Outfits yn fwy cyffrous a diddorol, ond yn enwedig yn fwy fel chi. Tan y tro nesa! Ta!
Sori oedd fly yn marw'n darn o dŵr so.